שרייען די דאן נצח די קענסט יא זאג אים די האסט כוחות די דאן נצח די קענסט די קענסט איך קען נישט מחזק זיין איך הייס נישט איך קען נישט מחזק זיין איך קען זיין דערפאר האט ער געזאגט יאוועי בעל המקש אין מקש ובעל הפרשה מצוי בעל מגע אין מגע פרשה יעדער איינער מיט זיינע כלים קען מחזק זיין. א ווארט, א ניגון מיט א דייקע. איי איי איי, ווייסט דאך וואס די חידוש זאגט קודם השם חינם נמכרתם ולא בכסף תגעו לי. ער זאגט די גאנצע גלות איז נאר וועגן שנאת חינם, און ממילא לא בכסף תגעו לי, דאס איז נישט אויסגעלייזט ווערן מיט אנדערע מצוות נאר מיט אהבת חינם. חינם נמכרתם, כלומר השם חינם איז ולא בכסף תגעו לי. ביסט געווען פארקויפט געווארן מיט שנאת חינם און ממילא לא בכסף תגעו לי, נישט מיט אנדערע געלט, נישט מיט אנדערע מצוות נאר מיט דעם. וואס הייסט נארמאל? די געדאנק רבי סופר נאמען נישט ממס אין איין ווארט דער וועם תלמידיו שלאגן די געדאנק פארשטיין ס'דא נאך איינער בר קמצא ווען דו וואלסט אים געהערט דו קענסט נישט מוחה זיין אבער הער יענעם דא א כאב דא הער אים הער אים קענסט אים זאגן א גוט ווארט טראכט נישט כצוויי מאל ס'קאסט דיר עפעס. ס'איז די מורא. ס'חנ'ט אויף איך ראטעווען טויב מלבוש און ר' אליעזר משכח אליו. איז דער רב אין אמעריקע שטארק מאריך ימים געווען. שטארק מאריך ימים געווען. און ער האט דערציילט אזוי, ביי דעם ער האט חתונה געמאכט די ערשטע קינד, און לא עלינו ולא עליכם, כ'האט א שווערע הארץ אטאק. גאר א שווערע הארץ אטאק. ער איז געווען בין חיים למוות. בין שמים לארץ. און ער האט דעמאלטס מקבל געווען אויף זיך. אז טאמער קומט נסיון פון כעס אויף איינעם, נסיון פון כעס, איז האלט ער זיך איין פֿיר און צוואַנציק שעה, איז ער נישט מגיב פֿיר און צוואַנציק שעה, טאמער ס'איז במילא דשמיא, כבוד שמים, דעמאלטס האלט ער זיך איין צוויי און זיבעציק שעה, ווייל דעמאלטס איז די נסיון גרעסער. דערהערט נאכאמאל, טאמער אזוי א נסיון פון כעס, וויפיל צייט געדויערט ביז ער איז מגיב? פֿיר און צוואַנציק שעה, טאמער ס'איז במילא דשמיא, צוויי און זיבעציק שעה. ער האט געזאגט בסוף ימיו ווייל נאר וועגן דעם האט ער מאריך ימים געווען. פון דעם קבלה. מאריך ימים געווען גאר לאנג מער פון אלע ברידער זיינע. זאגט עס וועגן די קבלה. דער יעלער רב האט זיך אמאל געטראפן. זיי האבן געדאווענט אמאל שחרית צוזאמען מיטן אראדער רב. א שחרית. יעלער רב האט חולץ געווען. געביטן רש י מיט תפילין אויף זיין טאם תפילין. חולץ געווען רש י. געלייגט אויף זיין טאם בחזרת השץ. איז אזוי, אין משנה ברורה שטייט קלאר מען זאל עס נישט מאכן, מען זאל עס נישט מאכן בחזרת השץ, זאגט די משנה ברורה. ס'איז דא פלעצער אבער וואס מען האט נוהג געווען אזוי, ס'איז געווען פלעצער וואס איז געווען א א ס'איז געווען אזעלכע פלעצער וואס זיי האבן נוהג געווען ביי דעמאלטס צו מאכן דעמאלטס צו בייטן ר' אשר בן נתן, איז אי ה לרוב האט תכלת געווען ר' אשר בן נתן. נאכן דאווענען איז א הרה ד רב צוגעגאנגען צו אים, האט גערעדט אויף לשון קודש, און נאך געהאט די תפילין, האט ער גערעדט אויפן לשון קודש, האט ער אים געזאגט ביי משנה ברורה פסק שאסור לאז עס גיין, וואס דו האסט געמאכט, משנה ברורה פסק שאסור לאז עס גיין, האט אים איר לרוב געענטפערט כך נוהג עיר אבות א הקדושים, כך נוהג עיר אבות א הקדושים, האט די הרה ד רב אים צוריק געשריגן, העם רשעים! הם רשעים! צו דערשראקן אזא ווארט. אבער האט דאך א קבלה טאר נישט מייגע זיין. וויפיל צייט טאר ער נישט מייגע זיין אויף אזא זאך? צוויי און זיבעציק שעה האט מילא נישט מייגע און מוחל זיין כבוד התורה, כך נוהג אבותי הקדושים. הא? און צוויי און זיבעציק שעה איז ער נישט מייגע? ש ס איז אנגעקומען שפעטער עפעס א שמחה וואס זענען ביידע געווען צוזאמען די אלע רב און די ארדע רב. און שוין. וואכן שפעטער האט יואל הראל געזאגט פאר הרב דרור, איך פארשטיי דיר נישט, איך זאג דיר כך נאה כי אבות הקדושים האסטו מיר געזאגט הם רשעים? האט הרב דרור געזאגט וואס? איך האב געזאגט הם רשעים מיט א אלף, זיי האבן עס געמעגט מאכן אבער דו טארסט עס נישט נאכמאכן, שטומט איין חלילה, שטייט א טעות מיט א אות וואס דא וואלט געווען זייער געראטשקעס מען קען חוזר זיין. הווי מתלמידיו של האר, הווי מתלמידיו של האר, אוהב שלום ורודף שלום. און א זכר טעג וואס איז א זמן מבקש את תפקידו, די זמן מבקש את תפקידו, זמן מבקש את תפקידו. די ערשטע זאך זיי איז דורך, שטייט אין ספר חסידים וואס מ'האט שוין גערעדט כמה פעמים, תלין כעס כל לילה אחד. ס'האט געראטעוועט נפשות ווער ס'געדענקט די מעשה.

די שיריים פון די קאלעך האט מען אריינגעווארפן דארטן און עס האט געמאכט א סתימה אינעם צינור, האב איך גערופן א אינסטאלאטאר, א פלאמינג, און עס האט אים געקאסט זעקס הונדערט שקל, גיבט מיר זעקס הונדערט שקל, גלייך ר' ניסים ארויסגענומען זעקס הונדערט שקל און האט אים געגעבן, שפעטער געגאנגען ווייטער זאגט ער פארן גבאי איך האב דריי סיבות פארוואס איך דארף אים עס נישט געבן. איין סיבה ווייל אז ווייל שיריים פון קאלעך מאכט נישט קיין סתימה אין צנערע עס האקט אין קאפ עס מאכט נישט קיין סתימה אין צינור די צווייטע סיבה קוק דארט זיין צינור איז דארט אינעם שכן סימן ס'דא עס לא נגע ולא פגע לא קרוב זה אל זה און די דריטע סיבה ווייל מ'האט נישט געקאלעכט ביי מיר האט אים די גבאי געפרעגט פארוואס די רבי האט מיר געגעבן זעקס הונדערט שקל. פאדער האב אים זעקס הונדערט שקל, האט ער אים געענטפערט, ס'לוינט זיך נאך זעקס הונדערט שקל צו זאל זיין רואיג צווישן שכנים, ס'לוינט זיך נאך זעקס הונדערט שקל, ס'איז נישט קיין בל תשחית געלט, אן נישט מורס, מען דארף נישט תובע אויפדעם בל תשחית, רבותי אזוי זאגט א ראש בית דין חושן משפט, ס'איז נישט כבער א פרשה. ער זעצט אין בעסטן חושן משפט האט ער געזאגט חושן משפטיג פארשטייט ס'לוינט זיך נאך זעקס הונדערט שקל צו צאלן צו צו צו צו זיין זשאנקע געראטשקע צווישן שכנים און וויי מיט תלמידיו של האר מאך עס און נאך א אינטערסאנטע מעשה ווי מ'זאגט דארטן ביי רבי ניסים דארטן אין בעסטן איז דארטן האט געפסקנט אז אין תורה ער האט מחייב געווען איינעם עפעס א בעל דין האט ער מחייב געווען און דער חייב האט זיך צולאזט אויף רבי ניסים אויף א געפערליכע עזות פנים ער האט געשריגן אויף רבי ניסים געפערליכע ווערטער. און די אנדערע דיינים געוואלט מוחל זיין און כבוד התורה וואס מוחל זיין כבוד התורה האט רבי ניסים נישט געלאזט ער האט געבעטן שווייגן שווייגן נאך וואס ער איז ארויס האט רבי ניסים מסביר געווען פאר די דיינים און ער זאגט אזוי די אינגערמאן גייט יעצט אהיים און ער זאגט צו זיין רעבעצן זאגט ער מיר איז ביי רבי ניסים ער האט מיר געפסקנט חייב איך בין אים נישט אפגעשוויגן איך האב אים אריינגעגעבן הוי האב איך אים אריינגעגעבן. ווען ער וואלט דא געווען שטיל וואלט ער עס אריינגעגעבן פאר זיין רעבעצן, די גאנצע כעס די כאב וואלט ער ארויסגעגעבן פאר זיין רעבעצן, פארוואס האט זיך נישט געלוינט ער זאל עס ער זאל עס דארט ער זאל עס דא מאכן, איר פארשטייט ער איז געווען א שומר חרפתו כדי ס'זאל זיין שלום בית ביי יענעם, איך האב געזאגט איך ווייס שוין אונז זעמער אין די דרגה, זיין שומר חרפתו זאל זיין ביי יענעם שלום בית, אבער לכל הפחות אונז קען מען זיין שומר חרפתו זאל זיין ביי אונז שלום בית. ארום און ארום. על כפון, תכלית צו פארשטיין, אונז האמער נישט קיין השגות, קיינער קען נישט האבן השגות אין רבי'סיינו זל, רבי קיינער האט נישט קיין השגות, די גמרא דערציילט א קמצא בר קמצא חרב ירושלים, וואס זאגט די גמרא, וואס איז געווען? א בר קמצא האט געזאגט, איר געדענקט די גמרא? אויל, נו, ווי אביעס ורבנן ולא מוחי ביי, שמע מינה קא ניחא לי.

האבן נישט קיין השגות אין רבנים נאכגעזאגט, אבער דער לימוד פאר אונז אז זיצן זאל דיר נישט אינטערעסאנט זיין, מען פארשעמט איינעם, מען ווארפט איינעם ארויס, און דו ביסט שטיל, עס אינטערעסירט דיר נישט בכלל, דאס הייסט שנאת חינם, שנאת חינם הייסט נישט נאר מען הארט-פאנט יענעם, מה זה הייסט מען גיסט יענעמ'ס בלוט אין אונז הארדעניש, למעשה דער רבן, דער מהרשא זאגט דארטן זיי האבן נישט געקענט מוחה זיין, זיי האבן נישט געזאגט ווען קברו א חניפה, דער מהרשא זאגט זיי האבן נישט געקענט מוחה זיין, כ'האב געזאגט מיר האבן נישט קיין השגות אין רבנים, אבער ווי ס'איז משמע אין די גמרא אז ווען די רבנים גייען צו צו אים צו בר קמצא, מען זאגט אן אזעלכע יעצט קען מען נישט מוחה זיין, אבער עס טוט אונז אזוי וויי וואס מען האט די מלבה אין פנים געווען, אונז האבן נישט געקענט מוחה זיין, אבער אונז פארשטייען מיט דיין גרויסן צער אזא בושה, עס טוט אונז אזוי וויי מען האט דיר געגאסן די בלוט, מען וואלט אים נאר אויסגעהערט, איז בלי ספק זעט עס אין די גמרא אז ס'וואלט געווען פאר אים א עידוד וחיזוק, און ער וואלט זיך בארואיגט פון זיינע שווערע רגשות, און ער וואלט נישט געגאנגען מאכן וואס ער האט געמאכט, קומט אויס אז דער מיטלעבן יענעם, מיטלעבן יענעם, יענער האט א צער וואס אינטערעסירט דיר נישט די גאנ. ס'אינטערעסירט דיר נישט אינגאנצן? ערן יענעם אז זיי מיט ערן זשאונס זאל אינטערעסירן יענעם? ווי זאגט די אמרי אמת ז ל וישמע ריבם ויצל עין לירם, זאל מאל אויסהערן יענעמס צרה זאצל אליין אפילו אנעם ענטפער, ער דארף נאר עס צו מסר'ן, ווען דו הערסט אויס באקאנטע. און ווען מען זאגט א גוט ווארט פאר יענעם, א גוט ווארט, ער דערציילט ר' חיים ברין האט געלערנט ביי רביצין זלמן מלצר ביי ביים נעזל, האט געלערנט ביי אים, א תלמיד, ער זאגט ער פלעגט ביים שיעור פלעגט ער במידה גדושה זיך שטארק בולט גיין, ער פלעגט מורא'דיג זאגן שבחים, משבח זיין, מחמאות ווי מען רופט עס, געגעבן פאר בחורים ביים שיעור. ס'זיצט במדה מידה קדישא געבן גרויסע מחמאות, ער זאגט רבי חיים ווימער געדענקט ס'געווען אמאל א תלמיד וואס איז נישט געווען קיין גרויסע מספיד און ער האט געפרעגט עפעס א קשיא ביים שיעור און רבי ישראל זלמן האט געזאגט אזא קשיא דארף מען ברענגען משקה קאניאק לחיים ער זאגט ער געדענקט אז די בחור האט געזעצן שפעטער א האלבע יאר בהתמדה גדולה נאר וועגן דעם ווארט ער האט געהאלטן איינטיילן גוטע ווערטער ביים שיעור. און רבי ישראל זלמן האט געזאגט פארוואס ער מאכט דאס, ער האט געזאגט אז ווען ער איז געפארן לערנען אין וואלאזשין, און זיינע עלטערן האבן קיין געלט צו פארן נישט געהאט, האט ער געדארפט גיין צופיס, די שיך איז געווארן צוריסן אויפן וועג, די קליידער צושליסן, ער איז אנגעקומען דארטן צוריסן, צושליסן, מביש, דאך ווען איך לערן, האט ער אים אריינגעפירט אין א צימער, אין איין צימער מיט הרב בענגיס דער ראש בית דין. דער ראש בעש ט און דער רבי ז ל גערעדט מיט מארין בערגער, און ער איז געווען צוקלאפט, און יענער האט אים צוקלאפט, און עפעס א טאג איז הרב בערגער אריינגעקומען אין צימער און זאגט איסר זלמן וואס ביסטו אזוי צוקלאפט, דו ווייסט דער ראש ישיבה האט, דער ראש ישיבה האט היינט איבער געזאגט אין דיין נאמען א חידוש, אין דיין נאמען א חידוש. ער האט געזאגט רבי ז ל האט געפילט, ער האט אים אריין געגעבן א פירוק געווען א רוח החיו, רוח החיו, ער האט אים מסדר געווען די עצבות, איך האב געזען וואס הייסט עס איז א גוט ווארט. וועגן דעם האט ער אזוי נוהג געווען, אזוי האט ער געזאגט רבי ישראל זלמן, רבותי אונז זענען מיר נישט רבי ישראל זלמן, אונז זענען נישט אין היינט, היינט וויפיל מען דארף עס האבן, ס'איז ליידער נישט קיין מצוה נדירות, ס'איז דא אין יעדן קהילה אין יעדן בית מדרש אין יעדן ישיבה, אוי ווי בחורים דארפן עס האבן, אוי ווי א. האט דער חזון איש האט געזאגט אז א בחור דארף יעדן טאג היינט. קריגן א לעפעלע כבוד. קען זיין אז אינגערמאן האט אפ, אבער די געדאנק איז ער האט נישט וועמען זיך דרייען מיט די לעפעלעך. געווענדט אייך זאלסט פארשטיין וואס דא איז. אבדו לחיים האט מיר געזאגט אמאל ר' פנחס ראזנבוים זכרון לברכה, דער גרויסע גדול ר' פנחס, האט אים געזאגט ר' פנחס ראזנבוים זכרון לברכה, אז ס'האט געהאט א תלמיד וואס די טאטע פון דעם תלמיד האט געווינען א גרויסן לאטא. געווינען עפעס א ריזן סכום, דער יוד איז אריינגעגאנגען צו רבי אלישיב, האט אים געפרעגט וואסערע א צדקה קען ער מאכן א גרויסע צדקה מיט דעם, רבי אלישיב הערט וואסערע א צדקה, האט ער אים געזאגט דינגען מענטשן, דינגען אינגעלייט זאל אריינגיין אין ישיבות מחזק זיין בחורים, נישט לערנען מיט די בחורים, מחזק זיין, דינגען פאר געלט, נעמען מחזק זיין בחורים, זאגן א גוט ווארט יענעם. זייער נישט איינגענומען עס צו זאגן פאר בחורים, איך האב מורא אז די בחורים עס באלד זאגן פארן משגיח, אבער אבער די געדאנק איז וויסן יעדער בחור און יעדער אינגערמאן וויסן פארן צווייטן וואס הייסט עס א גוט ווארט, יא, איז מען קויפט זיך עולמות מיט דעם. דער אור החיים הקדוש האט א פחד פון א ווארט, אור החיים הקדוש זאגט דא די ספר חפץ השם, יא, ער זאגט דאס אויך אויפן פלאץ אין שבת פ ט, די עולם געדענקט די אוואדע און אוואדע די גמרא, די גמרא זאגט דארטן מורא'דיגע זאכן, ממש קענסט זאגן עס אמר רבי שיע בן לוי בשושאלו משה למרום, ער איז ארויפגעקומען אין מצה לקדוש ברוך הוא שהיו קושר כתרים לאותיות, ער האט געמאכט די תגים. כביכול די אייבערשטער מאכט טאג און נאכט. אמר לו, די אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, משה, אין שלום בעירך? און פארוואס זאגסטו נישט שלום? המה לפניו זאגט די גמרא, האט משה רבינו געזאגט צום אייבערשטן, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, איך זאל זאגן שלום, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו? אמר לו, זאגט די הייליגע גמרא, האט די אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו, היו לך לעוזריני. כביכול די אייבערשטער זאגט האסט מיר געדארפט העלפן, אוי לך לא עזרני, זאגט רשי וואס טייטש לא עזרני, זאגט רשי לא עזרני לומר תצלח מלאכתך, האסט מיר געדארפט זאגן תצלח מלאכתך, פרעגן אלע די אייבערשטער דארף אונזער הילף, ער דארף די הילף פון משה רבינו, לומר תצלח מלאכתך. וואס איז דא אור החיים הקדוש החפץ השם? נישט די אייבערשטער דארף נישט אונזער הילף ער דארף נישט אונזער ווארט, אבער ללמדני דרך ארץ, די אייבערשטער האט געוואלט אויסלערנען דרך ארץ אז נישט זאגן דער איז א גדול ער דארף נישט דעם ווארט, יעדן איינעם זאלסטו זאגן א גוט ווארט, ללמדני דרך ארץ, לומר תצלח מלאכתך, זאג דעם ווארט, זאגן דעם גוט ווארט, גוט ווארט, קענסט בויען בוכע מיט דעם ארויסזאגן דעם גוט ווארט, דארף עס וויסן טאטעס צו קינדער, מחנכים ותלמידים. זאג אים, האסט געהערט דעם אנהייב וואס ער זאגט? נראה לי כוונה המקרא זאגט ער, דנפעומו יש באדם כוחות ולא ירגישם כלל, דער בחור פילט עס נישט לא יצא מהכח אל הפועל, דער אינגערמאן אויך נישט, ער פילט עס נישט, המשכיל אשר ירגיש בחבירו כמה כוחות מן הפלאות אם יאהב לו מודיע שיש בידו אליך כוחות, און דעמאלטס כדי שישתמש בהם עשה לו יוכל משהו בכוחו, און דערפאר האט דער אייבערשטער גענומען איינעם פון אינדרויסן, א בלעם זאל קומען ער זאל זאגן לא ישכב אדורך אל תערוך, אין להם כלא ויקום, און דאס האט זיי געגעבן די כוחות.

און האט ארויסגעגעבן די לשם שמים ואכלומו, בימים ההם איז חשובען ווי היינט, האט גענומען א מייפיץ עס מייפיץ זיין אין די גאנצע וועלט. צוואנציג יאר נאכדעם, צוואנציג יאר נאכדעם, איז אנגעקומען א ידיעה צום לשם, אז ווען ס'איז אנגעקומען די ספר אין באגדאד, די לשם איז אנגעקומען אין באגדאד די ספר, האט דער בן איש חי, דער רב, גענומען א חיטה, און אנגעהויבן צו צאנצן, זיי האבן עס אריינגעלייגט אין צנתר שפינגער א ספר תורה, און עס איז געווען אזוי פארקאכט אין דעם ספר. האט ער אריינגענומען פינגער אין א ספר תורה, ווי די לשון האט געהערט האט ער זיך צעוויינט און געפרעגט וואס וויינסטו? האט ער געזאגט יענער וואס איך וויין, קום אריין אין צימער, האט אים געעפנט א צימער זיס, גיב א קוק וויפיל פעק מיט ביכער דו מיין כסא יד, ווען איך ווייס אז מ'איז עס מחשיב וואלט איך אלץ געדרוקט, יעצט בין איך שוין אלט איך קען עס שוין נישט דרוקן, דעמאלט האט ער זיך צעוויינט, דער גרויסער לשון, מ'דארף דעם גוט ווארט, האט ער געזאגט, דא איז נאך א מענטש, זאג נאר, סאטמאר רב האט אמאל געטיילט לעיקעך,

און ער נישט פאר מיר זאל בלייבן גאנץ און נאך פאר די כלה, איך בין דיין זעסטע אפשטאנד, דו וואלסט געבן הדרכה ודי למבינים, פארשטייט הזמן מבקש תפקידו, אוהב שלום ורודף שלום, בעת זיי האבן נישט קיין השגות און קענען נישט האבן קיין השגות, יא, כ'האב פחד, אבער שטייט די מעשה שטייט אין שבחי אריז, כ'האב פחד. א ד אריזל א ש אריזל הוס ס ב איז א זמן הסגר ווען מאכט א ס הסגר פארמאכט צען תלמידים אין א גרויסע חצר מיט א מיט תיקון חדרים עקסטערע צימערן פאר די תלמידים עקסטערע צימערן פאר די נשים וטף און די ארי הקדוש האט זיך אנגעזאגט זיך אכטונג געבן דא שטארק זיך דא אכטונג געבן שטארק און אהבת רעים וחברי אחים זאל דא נישט איבערטרעטן קיין מחלוקת חלילה. פעם אחת בערב שבת קודש פרצה מחלוקת ביניהם, ס'האט אנגעהויבן אין עזרת נשים, ס'האט ממשיך געווען צו די ראשי המשפחות תלמידי הארי לעת ערב, פחד, ס'האט ממשיך געווען דארטן א מחלוקת, לעת ערב יצא הארי הקדוש עם התלמידים עם החברים כמנהגו לקבל שבת, ס'פלעגט דאך ארויסגיין באים ונצא השדה לקראת, ער איז ארויסגעגאנגען אינדרויסן, ועמו הרהר ר' חיים וויטאל ראוי שפניו נפילות, ס'האט געזען פניו נפילות אין הארי הקדוש, לאחר שסיימו את התפילה שאלו מרחו מרן רבי חיים וויטאל האט אים געפרעגט דעם ארי הקדוש ליגון זה מה עושה פארוואס איז פנים נפילות אמר לו הארי מפני שראיתי בעת קבלת שבת את הסמך מ איך האב געזען ביי קבלת שבת דעם סמך מ ואומר זה הפסוק דער סמך מ זאגט דעם פסוק גם אתם גם מלקיכם תסופי ולא נחתם גזר הדין אי לבב יש שנעשה היום קטטה ביניכם נאר וועגן די גראטשקע וואס איז דא היינט געווען, כי כל זמן שהיו שלום ביניכם לא היה לשטן בית כניסה לקטרג, ואכן לאחר מכן נסתלק האריזל. האניש קיין השגות פארשטיין וואס דאס איז, האניש קיין השגות אין ארי הק' און תלמידים, וויסן אבער מגביר זיין די אהבת חינם. אהבת חינם און גייט מען זיך טארען און ארען. איז איינער אריין געגאנגען צו רבי ציון אבא שאול און האט אים געפרעגט, עס איז געווען עפעס א מחלוקת דא צווישען גדולי ישראל, און האט אים געפרעגט ווי אזוי ער דארף זיך פירען, ער קומט מיט א פנים פון א תמימות, ווי אזוי ווי אזוי די הלכה אזוי צו אזוי.

מ'דארף דאך וויסן, מ'שטעלט מיר דאך וויסן ווי אזוי זיך צו פירן, פרוביר זיך צו פירן אזוי צו אזוי, יש לך על מה לסמוך, לאך זיך נאך מעגליך זאגאר נאך אויף מוסר, לעבן דעם צווייטן, א זמן מבקש אויב פארשטייסטו דא נאך א מענטש, ס'האט דערציילט דער לינסקער רב פון בארא פארק, הרב הורוויץ, דערציילט ער איז געווען אמאל אין צימער ביי ר' שלמה זלמן אויערבאך וואס איז געווען די מעשה, ביי ר' שלמה זלמן אריינגעקומען א איד און ער זאגט פאר ר' שלמה זלמן אז ער האט א שידוך געטון, מיטן טאכטער מזל טוב, און ער איז געבוירן געווארן נאכן ווארט נאכן לחיים אז דער חתן, א פולער חתן, זייער א וואוילער חתן, איז געבוירן געווארן אלס בעיבי, אלס קליין בעיבי איז ער קראנק געווען, פרעגט אים שלמה זלמן, נו? זאגט ער די דאקטוירים ווייזן אים אין די פאפירן אז נײַן און נײַנציק פראצענט אז ס'קען נישט צוריק קומען.

ארויס פון מיין שטוב וועגן יענעמס צרה ביסטו מנצל זיין ארויסקוועטשן געלט. דער רבי ז ל פלעגט נישט נעמען קיין בעיז און בכלל נישט ארג זיין מענטשן. עס לעבט דעם צווייטן. פאר לב ס'איז דא נאך א מענטש. אוי לב ס'איז דא נאך א מענטש. מען זאגט ווי מען זאגט נאך ביים הייליגן צאנזער רב און דברי חיים איז געקומען איינער צו ווערן מחותנים.

זאגט אים הייליגער דברי חיים, זעהר גוט אז דו ביסט געקומען, זעהר גוט אז דו ביסט געקומען, האט פארשטאנען אז גייט דו ביסט געקומען גיין אפלאזן דעם שידוך, האט ער געזאגט, ניין, איך האב געזאגט אז זעהר גוט אז דו ביסט געקומען, שטעל דיר פאר ווען די בילד איז פארקערט, ווען דו ביסט פושט רגל און דיין מחותן קומט מיט א שאלה ער וויל אפלאזן דעם שידוך ווייל זיין מחותן האט פושט רגל, ווי וואלסטו געפילט דעמאלטס? נישט גענוג האט פושט רגל און ער וויל נאך אפלאזן דעם שידוך, איך צאפ מיר די בלוט. זייער גוט אז דו ביסט געקומען, דאנק דעם אויבערשטן אז דו ביסט געקומען.